Күндү күөх экраны көрөөччүлэр, бүгүн балаҕан ыйын балта күнэ. Биһиги сайдамнар республикабыт күнүгэр анаан Таатта улууһун депутаттарын сэбиэтин председателигэр Петр Петрович Максимовка кэллибит. Дьокутаат диэн ким? Дьокутаат диэн бу норуот, норуот сомоҕолоһон талбыт киһитэ буолар, итэҕэйэ. Ол от эти бу билигин мин олорор туһунан эмиэ биэс сыллаах туһунас биэс сыл иһигэр бу үлэлиирбин норуот итэҕэйэн талан бу киһи үлэлиэ диэн норуот туруорсуутун тиһэҕэр тирдиэ диэн эрэнэн талбыт киһилэрэ буолар Билигин нэһилиэк да буолун, улуус да депутата буоллун, туох үлэлээхтэрий, эбээһинэстэхтэрий? Уон тоҕус депутатталламмыт бу он төрт нэһилиэгинэн үлэлиһиэбит. Ото он тоҕус депутаттан иккитэ кэлэн аар, уонна уон эттэтэ дьон болар. Э, Биһирин үлэбиттэн бу э, нормативно правовой сокуоннары бу улууспут иһинэн суверенитекка өһөп түбэһэн конституцияҕа өһөп түбэһиннэрэн бу сокуоҥҥа өһөп түбэһиннэрэн өһөптөөх ылынны ылыктаахпыт диэн уонна бу бюджетка уларыйыылар буоллунар бюджет тыырааһына буоллун улуус киэнэ онно эмиэ биһиги улуус депутаттары баран бу улуус депуталлыбыт он тоҕус депутат талыллыбыт округтарын интэриэстэрин, норуоттарын интэриэстэрин туруорсаллар, кинилэр кыһалҕаларын бу былааска тиэрдэллэр, былаастан ирдэһэллэр диэн. Местное самоуправление диэн тутун. Местное управление диэн булан эттэххэ, кини бэйэтин Бэйэ аҕыйыы диэн. Вот и бэйэтэ кинигэ самостоятельность бэйэтэ ылыммыт боппуруостарын, кини бу иһинээҕи улуус иһинээҕи боппуруостарын бэйэтэ быһаарынар, Конституцияҕа өһөп түбэһиннэр өһөптөөх нормативно-правовой актарын бу депутаттар Онна ити барыта бэйэни хайылын салайыныы диэн буолар. Иннэ ити кини сүрүннээн бу олох-дьаһах, улуус олох-дьаһаҕын тэптөхтүк баран иһэрин иннитин диэки хайдах хардылыырын, барта өтө көрөн үлэлиилликтэх, ханныктах. Бэс. Допрос. Суверенитет диэн сүрүн өйдөбүлэ. Ини аан бастакы бастакы боппуруоска дьаһардатан ылбытын курдук учулуу уойдаппыт онтон биирдэстэрэ Михаил Михаил Николаев ылыммыт иһитинэрбит суверенитеттара декларация ылыммыттара суверенитеттен тыйыскаһаны диэн эмиэ бу бүтүн Россияны кытта биир таһымнаахтык үлэлииргэ кини суверенитеттан туох барыта бэйэтин конституциялаах, ол конституцияны кэспэккэ биир таһымнаахтык үлэлииргэ диэн ис кыһаллыбыт. Конституция төрүт закон туһунан кылгастык билиһиннэриэххитин сөп. Бүтүн Россия үрдүнэн конституциялаахпыт, ону таһынан бу республикалар обырхаковы сирэбиэхэми конституциялаахпыт. Ол конституция таһынан бии бары олтааппыт ол конституция диэн төрүт законнуҥы хаттылыылахтаахпыт ол холкуоммут иһинэ бэрээдэктаах Кини именно бу норуот бэрээдэгэ, норуот хайдах хайдах хамсаныытын Конституцияны төрүт оконнуҥу олоппут барыктаахтык. Үлэҕитигэр инники сылларга тоҕо баланнар баалларый? Инники сылларга. Инники сылларгаттан мен бу талыллар бар, хыллаах оруктаахыттан хим биир киһи үлэлиир, хамныыр, олорор. Ол курдук бу тус бэйэм ыалым-хоругум диэн именно эдэр ыччаты олохтоох дойдубутугар улууспутугар хаалларыахха диэн үлэлээн үрэхтээн үлэнэн хааччыйан диэн эдэр ыччаты үөрэтэн таһааран үөрэтэн таһааран босхолотон оскуолатын бүтэрдэҕинэ дальше ыытан испэккэ кинини эмиэ иһиитэ сылдьаммыт кэтии сылдьаммыт көмөлөһө сылдьаммыт үрдүк үөрэххэ үөрэтээн орто үөрэх буоллун анал армиятын арас хайысхаҕа барытыгар оскуоланы бүтэрэммин арас хайысхаҕа баралла онно барытыгар иһиттии дьахтаахпыт көрөстө дьахтаахпыт оннотон биһиэхэ хаамын далавна диэн бу билигин патриотизм диэн киһи дойдутугар патриот буолан төннөн кэлэн дойдутугар кэлэн бастатан туран опыт ылар дойдутун туһугар бэйэтин бу нууччалыктах вклатын киллэриэхтээх инники ыһылларга былааммар диэн отути этэн аһарбытым курдук кадровый бурустар именно кадровый буруһа диэниттэн ылдын даҕаны биир күннэн оҥорбоккун иитэн иитэн таһаарыаххын наада иитэн көрөн таһаарыаххын наада оскуола эрдэхтэриттэн ол кэнниттэн кэлэр орто анал үрдүк үөрэхтэрин бүтэрдэхтэринэ үлэ булан бу кадр буолан тахсахтарыгар дылы иитиэххэ наадайыан бар онтон киһи уже бу көрөр хайдах ыччат үөскээбитин ол курдук бу Биһи кадровай тиви боппуруоска аҕалаабыт буоллахха, эттэххэ, бу Конституционнай Сэбиэти кытта Петр Васильевич Гоголеву кытта бэрэссэдээтэлин кытта кини кини күүс-көмө буолан бу первая школа дириэктэрэ Иван Алексеевичтыын сөбүлэһэммит юридическай класс арыйдыбыт. Тоҕо юридическай диир буллахха, атын первой школа Алампа аатынан оскуола Алампаны һырдаппыт, биһиги дойдулаахпыт Алампаны Алампа диэппит бу Михаил Михайлович Федоров бу республикабыт бастакы прокурора, бастакы юридическай үөрэҕи таһаарбыт киһибит. Кини чэрчитинэн бу именно кини эһиил юбилейа буолар. Ол юбилейный дататыгар сүүс биэс сааһа буолар. Ол дататыгар дэммит кини аатынан юридическай класс арыйдыбыт. Ахсыс класстаттан онно хүппэк көҕө билигин номно үөрүнэ жер бүгүн күнгэ уонча оҕото Москва куоракка көтөн барда. Эмиэ Москва куоракка бириинтиэннэ атаҕын профессийскай үөрэхтэрэ ылыахтаахтар, Госдумаҕа сылдьыахтаахтар, депутаттарбытын көрсүөхтээхтэр. Ону тэҥэ ахсын билбэһэттис Чыылаҕа Хороҕо оҕолору Чөркөөх государственность музейыгар сырытынарыахтаахпын. Общественнай палатаны кытта круглый стол буолуохтаах. Онно ачаммыт эмиэ атах тэпсэ олороммут кэпсэтиэхтээхпит. Тонны европейскай занятиелар хайаан да наадылар. Оҕолорго кинилэр улахан дьону кытта тэннээхтик кэбистэргэ, опытларга туох туһунан кэбистэллэрин, хайдах кэбистэллэрин, тугу кэбистэллэрин барытын билиэхтээхтэр. Онон ити невыездной уруоктар эмиэ бараллара хайаан да наада. Ол иһин бастакы саҕалааһын биһиэхэ ити кадры өттүгэр юридическай классар иитиэн буолар. уонна дьэ сырсын балаҕан үүн силбэһэрдис күнэ өрөспүүбүлүкэбит күнэ убаастабыллаах Петр Петрович улууспут бары олохтоохторугар кэлэр кэнчээри ыччакка бэйэҕит эҕэрдэҕитин баҕа санааҕытын тиэрдэргитигэр көрдөһөбүт Онтон Бу билэр бары билэрбит курдук ахсын биһиэхэ Государствобыт күнэ бу Верховная Совет күүпбэккис созыва ылыммыт декларациятын күнэ буола бүтэр биһи бу Россияны кытта биир ситимнээхтик, биир айдыылаахтык үлэлэхтээхпит, хамнастаахпыт диэн. Ити этэр биһиэхэ Бу оскуола оҕолоро биир буолан, биир санаанан бу кэлэр олоххутугар, инникигитигэр ситиһиилэри уонуттан аан үчүгэй, аан главное диэн бу умнук охтаххыт иһи хахаларгыт. Хахат хахаҕыт тылын, хахаҕыт культуратын төрүт умнуман, онно хатар иһи инники